Azul azul yid-wen Massa Dalila taselmadt n tutlayt n tmaziɣt. I kunwi ay arrac d teḥdayin ara yesɛeddin lbyam neɣ lbak. Ula i kunwi ay imawlan yettnadin tallelt neɣ afus n tallelt i warraw-nwen deg ayen icudden tutlayt n tmaziɣt, ɛiwnemt-ten s wayakini. Ass-agi ay arrac ad d-nesmekti anaw n unallas. Anallas, d win akken i d-yettalsen neɣ i d-iḥekkun tadyant neɣ akken nniḍen i d-yessawalen. S umata i d-ittuɣalen s waṭas d aḍris amullis. Akka, ma d-yenna anaw n weḍris, ad nini d amullis neɣ d ullis ma yella ad d-iḥekku kra.

wali ma yarrac ma d-nini d agensay nemmeslay-d kan ɣef wawal akka agensay i d-nenna yekka-d seg seg wagens anwi yettidiren daxel n uxxam agens yettili daxel n uxxam neɣ ala anwi yettidiren ar daxel d tawacult d iɛeggalen d wid iqeddcen ar daxel ihi akkenni ula d anallas deg uḍris Mi ara yili d agensay, lmeɛna-ines yettekki atan ar daxel ay qeddec, ay qeddem kra n ineḍruyen. Yezmer ad yili d azɣaray. Ma yella d azɣaray, i d-yekkan seg wawal azaɣar, d ayen yellan berra n wexxam. Ma ad yili berra n wexxam, ur yettɛawan ara akken ad yecɣel i wdaxel n wexxam. ur yeẓra ara d acu yellan ar daxel n uxxam ar taggara. Wakka nebɣa kan ad d-nessefhem agensay d uzeɣaray. Yiwen di, deg usmekti-agi, ad nẓer amek ara neɛqel neɣ ad nakez ad nales ma yella d agensay. Di tazwara, agensay neɣ ad nales agensay d awadem gar yiwudam n wullis. Ilaq ad yili d awadem, yettekka ar daxel, ay qeddec akken i d-nenna. Ittekki deg yineḍruyen n tedyant, ihi leḥdath neɣ tidyanin neɣ ineḍruyen-nni yettemyeḍfaren ar daxel, ad tafeḍ-t d yiwen deg-sen. Yettban-d ilmend n usemres n wudem amezwaru, acimi neqqar udem amezwaru? D udem yettmeslayen. ad nuɣal ar ɣur-s di tmita. Ayen i t-id-yemmalen iha, neɣ amek ara t-neɛqel, tikwa ttmuddun-d aseqsi akka, d acu i d-yemmalen aḍris-nni, eh, eh, neɣ acu d-yemmalen anallas d agensay. Aha ay uḥricen, ḍefrem-d, teshel maḍi maḍi. Ihi ayen i t-id-yemmalen, akken i d-nenna, d udem amezwaru. Ama d imqimen ilelliyen n wudem amezwaru, ad d-naf ttuɣalen d imqimen-a nekk, nekkni, nekkunti. Zemren ad d-uɣalen i tlata, ad ten-tafem i tlata deg uḍris, yezmer ad tafem yiwen kan, nekk, ma d-ittuɣalen s waṭas, neɣ nekkni, ma d ili d tarbaɛt, neɣ nekkunti, ma d ilint akkagi d tiḥdayin, d tilawin, teẓram amek. Zemren ad ilin d imataren udmawanen, kifkif n wudem amezwaru. Ɣa, na, na. Akka, ma yella nefka amedya, ad d-iniɣ ččiɣ, nečča, nečča, nekkni, neɣra, nekkni. Neɣ nekk ɣriɣ, nekkni neɣra, nekkenti neɣra. Hatan. Neɣ ayen diɣen imataren neɣ ayen i d-yemmalen d akken analas d agensal zemren ad ilin d imqimen ultiɣen. Mačči kan d imqimen ilelliyen, d imqimen ultiɣen neɣ iwṣilen akken nqar. Ama n yisem, ama n umyag, ama n tenzeɣt. Ad nefk amedya. Ma yella n yisem, atnah imqimen-nni i d-ittuɣalen iw, na, nna. D ayen ibanen ẓẓayet akkagi akken ad tent-nefhem, maca ad t-nefk-d amedya, ad nini, Axxam iw, axxam-nneɣ, axxam-nteɣ, ma yella d nekkenti, neɣ ad neqqar d tumata axxam-nneɣ. Diɣenni, imqimen i d-yemmalen amyag. Imqimen ur tiɣen, akka amqim n usmad usrid neɣ n usmad arusrid. Akka i d-nɣellem ttawurin-nni, asmad usrid, asmad arusrid. Iyi, aɣ, anta, ar taggara. Ma nefka-d amedya daxel, ad nini yenna-yi. Yenna-yi baba, ḥerz iman-im ay yelli. Yenna-aneɣ. Yenna-yant-aɣ, Ma yella d tanzeɣt ad ten-aweg ay d-ittuɣalen s umata, i, nna, nta, u tella tezdit, twalam, tajerriṭ-inna, tajerriṭ n tuqqna, neɣ tizdit, i yetteqqnen neɣ i yezdin gar wawal d umqim ur d-tiɣ. Amedya daki, ma yella d tanzeɣt, walim mliḥ amek i ttwarun, twalam, ma yella d amqim ur d-tiɣ n yisem, tella tusda ɣef nna, Ma yella n tenzeɣt ulac tussda, ad d-iniɣ amedya deg-i, yeggul deg-i, yeggul deg-ineɣ, yeggul deg-nteɣ. D wiki yakk i yettɛawanen akken ad d-afeɣ analas-nni neɣ ad t-ɛeqleɣ d agensay. Atan daxel n wagens, atan daxel di tlemmast. Llan diɣen yismawen n timarrawt. Zemreɣ ad smerseɣ neɣ ad d-afeɣ baba, gma, yemma, yaya, xali, xalti, jida, setti, ɛemmti, ar taggara, gma, wetma, mmi-s n gma, wigi merra ttɛawanen diɣen akka, mačči bessif ad ilin.

Ass-nni, nekk lliɣ deg uɣerbaz amenzu deg useggas amenzu. Ass yedhem tameddit, tegguma ad teswawi. Taselmadt tenna, tuweḍ-nneɣ aɣbel amek ara nuɣal s ixxamen, acku aɣerbaz yezga-d deg tɣiwant ibeɛden ɣef taddart. Inelmaden Inelmaden teffɣen-d seg uɣerbaz s tazzla, wa tmuger-it-id yemma-s, wa d baba-s, wa d setti-s. Nekk d umeddakel-iw Aḥmed, ulac win i ɣen-yemmugren. Tteklen fell-aɣ yimawlan-nneɣ. Mi d-nteddu s axxam, neḍfer-d Nna Ferruǧa, tbubb-d mmi-s n mmi-s Sliman. Nteddu nettaḍsa fell-as. Iḍarren-is ttawḍen ɣer lqaɛa, yezzuɣur-iten almi ttneǧǧaren tiregwa i waman. Kecmeɣ s axxam, yemma d setti uzzlent-d ɣur-i, ssudnent-iyi, nnant-d, Azul, azul a tafat n uxxam. D aḍris i d-ittwaddmen seg udlis n Islam Bessasi, seg udlis-ines umi isemma Azal n tayri. Ha-t-a inih. Walim ih. Ha-t-an nekk d amqim udmawan n wudem amezwaru. Nekk lliɣ amatar udmawan n umyag ɣa taselmadt-nneɣ Amqim ultiɣ n yisem taselmadt, tawuri d asmad deg yisem-a. Tuḍen-aɣ, tuḍen aɣbel iwumi, tuḍen aɣbel i nekkni, asmad ar usrid, nekkni daymen, udem amezwaru. Amek ara nuɣal, na, amatar udmawan, nekk, amqim ilelli, D umdakel-iw amqim ur ltiɣ n yisem, asma d isem. Tteklen fell-aɣ, asma s tnezzart, amqim ur ltiɣ. Imawlan-nneɣ mi d-nteddu. amatar udmawan neḍfer nekkni nteddu nettaḍsa ar tagara twala kecmeɣ hata nufa-d amqim neɣ amatar udmawan nekkni nufa-d amatar udmawan nekk kecmeɣ yemma atan yisem-nni n timaraw nufa-d i tazwara yemma-s neɣ tbub mmi-s mmi-s daki xaṭi ɣurwet mi ara twali memmi-s, axaṭer mmi-s netta, mačči mmi nekkini, lemmer i yelli mmi kan. Mmi diɣen i d isem n timarawt, mi yerna-d s ayagi i d-yemalen d akkenni, mačči ɣer wudem amezwaru i yella. Akka, dagi ih yemma, setti, d setti uzlent-d ɣur-i, atan ini, twalamt, i d asemma n tstenzaɣt. Acku tizuri-t i tenzeɣ tɣur. I sudnent-iyi, sudnent anwa, sudnent nekki, ihi d asmad usrid i d-yellan d amqimulti ɣer wudem amezwaru. Atan ihi, aḍris-agi ad awen-d-isefhem mi d akken-nniɣ amek ara d-tfaqem i unalas ma d agensay neɣ d azeɣray.